yoga i'r plant sy'n gallu helpu ti um, cryfhau, um, ymestyn, ond hefyd mae'n gallu helpu ti ymlacio hefyd, sy'n pwysig iawn i llenwi batteriau, bywyd fisi hyn y bryd. Felly, heddiw, rwy'n meddwl bydde fe'n neis os fi'n gallu rannu gyda ti gwpl o pethau i helpu ti ymlacio. Y peth cyntaf yw'r um, anadl, y maf a anadl um, enfys. Os ti'n cael llun enfys, ti'n gallu defnyddio hwnna i wneud yn y maf. Cael ei wneud hwn y gilydd mewn funud. Ac yr ail peth fy moyn rannu gyda ti heddiw yw sut i creu a defnyddio jar garwch glitter. Os ti'n moyn nôl llun o'r embys ti, ni'n gallu wneud hwnna ei gilydd i cadw mewn cysylltu ad gyda'r ein teimladau a'r um, helpu ni ymlacio hefyd. Felly, beth ni'n neud Cyn ni'n dechrau, ni'n angen eistedd lan, yn gyda cefn syth, yn dal, ymlacio um, ysgwyddau, ymlacio wyneb, a wedyn ni'n cael un bus. Beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i roi'r bus ar un llw, a ni'n mynd i dilyn y llw rhaid i'r ochr arall, anadlu mewn, a wedyn anadlu mas o holl ffordd Yr un maint gyda bys tan ti'n cyrraedd yn ôl. A pan ti'n neud hwnna, fi mwyn ti meddwl am y llw, yr un pryd y llw ti'n cael, yr yndan y bys, a dychmygwch bod mae llw yn llenwi dy coff a dy pen, yr un pryd. So canolpwyntio ar y llw. Barod i dechrau? So gan y bys yn barod, yn y dechrau fan hyn, a ni'n mynd i anadlu mewn yn hir ac yn araf. So anadlu mewn y coch i dechrau. Holl ffordd i'r ochr arall. A wedyn yn anadlu mas. Trwy y ceg. Da iawn. A ti'n gallu neud gwahanol um, cyflymder yn mynd dibynnu am y seis o ti, os ti'n bach, os ti'n um, dim ond fel pimp bod, um, mae lungs ti yn ra bach, felly ti'n angen adlu yn gloiach. So nesaf, mae enfus fi yn cael oren, so ni'n rhoi y bus o oren, a ni'n anadlu mewn. A wedyn anadlu mas. Da iawn. Nawr symud ymlaen, mae'r llw nesaf gyda fi o melyn. So beth bynnag yw'r llw ar enfus ti, rwy'n biso hwnna yn meddwl am y llw. Yn llenwi dy cof pan ti'n anadlu mewn. A wedyn ymadael i mas a lliw. Da iawn. A wedyn, yn y canol, fi gyda lliw gwedd. Felly rwy'r bus ar y lliw gwedd ac yn adlu mewn yn dwfn ac yn hir. A meddwl am y lliw gwedd. A wedyn anadlu mas. Da iawn. Lliw nesa, glas, anadlu mewn, glas. Llenwi dy cof dy glas. A wedyn anadlu yn ôl. Ac y lliw olaf gyda fi yw'r pofu neu indigo. So nadlu mewn o indigo. A wedyn y nadlu mas, indigo trwy'r ceg. Da iawn, ardderchog. Ti wedi gwneud y nadl mor dda. Da iawn chi. Cyn ti'n goffen, Falle ti wedi sylweddoli oedd un lliw yn teimlo mwy cryf i ti heddiw. Mae'n gallu dibynnu ar dydd pa lli, uh, lliw um, sy'n sy mwy cryf i ti. So felly os ti moyn dewis un lliw eto, ti'n gallu gwneud y cwpl o weithiau ben dy hunan, neu wneud y e ben dy hunan beth bynnag, um, gyda anadl a cyflymder dy hunan. um, bydd yn teimlo yn um, cyfforddus i wneud hwnna. A unrhyw bryd ti'n mwyn teimlo um, yn hapus neu ti'n mwyn ymlacio tipyn bach, ti'n gallu dynyddio embus ti i helpu ti. I creu jar meddwlgarwch glitter i gilydd, wel, dyn y peth y ti'n angen, ti'n mynd bach o glid, uh, glir, um, ond os ti ddim yn cael am y dim ots, um, jyst defnyddio dŵr yn lle, um, neu os ti'n cael um, pen glitter glid, um, ti'n gallu defnyddio hwnna i roi mewn y jar um, os ti'n eisiau. Uh, os cwrs ti'n angen jar, Yym, ti'n gallu defnyddio'r botel plastig hen neu ja, unrhyw ja o'r unrhyw siap, mae hwn yn iawn. Um, ti'n angen dŵr, a wrth gwrs ti'n angen glitter. Um, mae gyda ti tri fath o glitter gyda fi fan hyn. Um, a os ti'n moyn wneud y ja yn cael llw, um, ti'n angen tipyn bach o um, llw bwyd i roi mewn y jar hefyd. Felly, um, i dechrau, mynd i agor y jar. A yn y gweilod, ni'n mynd i roi bach o glid yn y gweilod, just um, yn y gweilod tipyn bach. So fi wedi rhoi tua um, un centimetr yn y gweilod o glid fan hyn. A nawr fi'n mynd i roi dŵr mewn. Dim quite lan i'r top, ond bron y holl ffordd. Na te. Um, nesa ni'n mynd i roi y glitter mewn. So, mae glitter yn gallu um, bod uh, fel meddylion ti. So, pan ni'n rhoi hwnna mewn, ni'n mynd i roi bach o meddylion, probably fel um, Hanner llwy bach o glitter meddyliol. Dyna ni, rhoi lid yn mas, mae ddim yn sbilo mas. A nesaf fi'n mynd i rhoi bit o glitter arall. Os ti'n cael un fath o, fath o glitter, mae hwn yn iawn. Um, Hefyd, fi'n jyst mynd rhoi gwahanol glitter heddiw i trio hwn y mas. A fi'n mynd i roi hanner llwy o glitter coch. A mae hwn yn mynd i bod fel um, teimladau. Fi sy'n mynd i roi teimladau yn y jar. So iawn, ni'n cael meddylion. A teimladau A nesa fi'n mynd i roi trydydd fath o glita sy'n mynd i bod fel uh, beth, sut ni'n behafio. So, yn y bach o glita hwnna am sut ni'n behafio. Um, a penderfynu pa um, llw fi moyn y gla, um, jar hwnnw i bod heddiw. Um, falle na i trio'r gwedd heddiw. So ni'n just rhoi cwpl o drops, dim lot o gwbl. Da iawn, hyfryd. Right, a rhoi lid ymlaen ar y llw, llw bwyd. A nesa, ni'n mynd i rhoi chacos mae'n digon llawn. Rhoi tîn a bit mwy o dŵr. A wedyn, rhoi lid ymlaen yn teit iawn. Gofyn i addolyn i helpu ti rhoi lid ymlaen yn teit. So mae ddim yn spillo mas. A dyna ti. Ti'n cael jar, meddwl garwch, glitter. A nawr te, Awn ni mynd i rannu ei gilydd sut i defnyddio jar glitter ei gilydd. Felly cyn ni'n dechrau, fi'n jyst moyn um, meddwl am y jar um, am eiliad um, i esbonio tipyn bach mwy um, uh, sut mae'n gallu helpu ti. Pan symud y jar, ti'n gallu gweld Mae glitter yn traethu yn gloi. A mae hwn yn gallu bod sut ti'n teimlo weithiau. A ni'n gallu defnyddio jar os ni ddim yn gallu siarad i esbonio'r yn dda sut ni'n teimlo'r. Ni ni jyst mwy na bod amser o tawelwch ei ebyn dy hunan. Felly plan mae glitter yn symud yn gloi a mae'n traethu. Mae'n gallu bod yn anodd i gweld ond Os ti'n stopio ac yn bod yn amyneddgar, bydd y glitter yn dechrau suddo lawr i gwaelod yn araf. A wedyn byddet ti'n gallu gweld trwy y dŵr yn y jar yn hawddach, fel ti'n gallu gweld yn glir. A dyna faint o'n amser mae'n cymryd i meddylion ni i setlo lawr hefyd. Ni'n gallu defnyddio'r um, ja meddwlgarwch um, cyn ni mynd i gwely, i setlo lawr, um, meddylion prysur, eu teimladau cyn ti'n mynd i gysgu. Ni'n gallu defnyddio fe fel amserydd hefyd. Um, falle ti'n mwyn wneud ymarfer anadlu, A ti'n mynd i dweud, oce, okay, na i uh, wneud ymarfer anadlu fi, uh, maent mae'n cymryd i glitter i sydd o law i gweilod. Right te, that's y tre fe mas. I wneud e, mae'n well os ti'n gallu ffeindio stafell sy'n dawel. Um, I helpu ti uh, lacio'r a te, meddylion a teimladau uh, i, i, i setlo lawr. Um, felly, um, yn neis i gywir lawr y llaw fel hwn hefyd, um, achos ti'n gallu gweld yn agosach y jar, ond mae'n iawn i eistedd lawr yn y cadau hefyd. Siglo jar, rwy'n fan y llawr y blaen ti, a gywir lawr, a canolpwyntio'r ar y glitter yn y jar. Jyst joio edrych ar y glitter, paid y becso, paid y meddwl am dim byd arall. Ac yn aros fan hyn, tan mae glitter wedi lliddo gyd lawr y gweilod y jar. A wedyn, ar ôl hwnna, gobeithio, ti'n teimlo fel mae'r meddylion yn dawelu, dawelwch tipyn bach, a ti'n gallu gweld yn glerach wedyn. Wel dyna ni te, diolch yn fawr pawb am ymuno gyda fi. Gobeithio chi gyd wedi joio. Um, ni wedi gwneud dau peth really dda ar ei helpu ni um, ymlacio, ar ei helpu ni um, dawelwch a llenwi batriau a ti'n gallu gwneud nhw gatre hefyd. Um, ni wedi gwneud y nandlu gyda Enfys a ni wedi gwneud jam efo garw glitter. Da iawn pawb. Hwyl!